Balalar kiçkene olğan vaqıtta eger ana tilini bilse, ösken soñ ister istemez o aqlıñda qala. Sen iç olmadım añlacañ o tilini, iç olmadım ne bizge tesir etse de, etmese de. Dağ taqtım boynuma, çıqtım deve yoluna, deve yolu bit bozuk.

Keteler ayır hanı calpaq, başlarına qalpaq, inanmasam çık da baq. Ay, tı moya!
Ya bu uca mogu sibe pozvolit ne vorit. Buyurıñız, keliñiz. Asılında ana tilini ögrenmek kerekmi? Ana tilini bilmek kerek. Bu birinci denemen aytmaq ister edim. No, bilem, ebet, şimdiki yaşayışta bugünge bizim tilimiz mod degil. Bizim tilimiz mod olsa, biz, bizim balalarımız, elbette, laf etmege isteycek. Bu episi evden temelden kele. Ne qadar insan balalarını, balalarnıñ yanında ögünde olsa, o qadar episi de kiçkene balaçıqlarımızğa tesir ete ve terbiye bere özüncesine, özü nasıl añlay, nasıl köre. Balamnı qoluma alğanda O, men, böyle bir duyğular seni toldura ve sen isteysiñ tek şu balanen ana tilinde qonuşmağa. Menim canım, menim çipiyim, menim güzelim, menim dülberim, no, millionlarnen söz tapmaq mümkün asılında. Ve elbette, birinci künden başlap biz. Men, Ana tilinde balarnen qonuşasıñ. Ket-kete bala Rusiye. Mında da endi tek anada, tek ana degil, balağa tesir ete. Yigirmi birinci asır, internet. Mında em de yahşılıq bar, em de özüniñ, no, minusları da bar. Onsız degil, çünki balalarımız meraq etken videolar, misal içün, çoqusı, Elbette, başqa tilde. Misal içün, alimimiz bir yarım eki yaşında olğanda mavı tüsni körgende o mavı aytmay edi, bilesizmi? O bizge ayta edi blue. Ne içün? Çünki multikler ingliz tilinde, rus tilinde, ana tilinde yazıq ki, öyle videolar yoq. Bu üstünde çalışsaq, pek güzel olur edi, yetişmey.
Eki balam bar. Büyük qızım mına sekizinci sınıfta oquy, kiçkenem eki yaşında. Ana-babalarımıznıñ çoqusı qorantalarda balaçıqlarnen, bir-birinen ana tilinde laf etmeyip, büyük bir hata eteler. Ana-babalarımız balalarnıñ milliy sınıfta oquğanını lâyıq körmeyler ya da bir prestij saymaylar. Bazıları esas imtianlarda cevap berip olamaz dep qorqalar, digerleri ise, mına, menim balam milliy sınıfta oqup ta, aliy oquv yurtuna kirip olamaz, dep tüşüneler. Amma biz köremiz ki, yıl-yıldan milliy sınıflarnı Bitirgen balaçıqlarımız başqa sınıflarda oquğan balalardan iç te artta qalmaylar, aksine, olar er taraftan eñ yahşı neticeler köstereler ve eñ zemaneviy, eñ prestij zenaat saipleri olalar. Milliy sınıflarda ocalar da tilden teren bilgi bereler. Çünki, misal olaraq, mına, rus tili ve qırımtatar fenlerinde grammatikanı ögrengende oca bu qaidelerni teñeştirip añlata. Öyle etip, balaçıqlar bu qaidelerni daa da yahşı, daa da mükemmel derecede ögreneler ve bileler. Men mektepte çalıştım. Ana tilden dersler berdim ve bilesiz ki, pek qıyın mesele. Saatlar pek az. Çünki men çalışqanda eki aftada bir saat til edi, bir saat edebiyat edi. Bizde programma, sen kelesiñ Sınıfqa balar seni añlamasa, nasıl bu programmanı men balarğa añlatayım? Esas sözlerni ögrenemiz, tırışasıñ añlatmağa ana tilinde, soñ köresiñ balar añlamay bir şey, soñ keçesiñ rus tiline, çünki onı episi añlay. Ne de olsa, mına böyle işte çalıştım. Terbiye aqqında aytsaq, milliy sınıflarda alınğan terbiye de başqa ola. Çünki ocalar çeşit tedbirler, merasimler ötkerip, balaçıqlarğa vatanperver duyğularını aşlaylar, tilimizni, urf-adetlerimizni, medeniyetimizni, anenelerimizini doğru derecede ögreteler. Mına, biz şimdi köremiz, çoqusı yaşlarımız bütünley rus tilinde laf eteler. Em de bizim urf-adetlerimizni yañlış küteler. Eger mına merasimlerimizni alsaq, cenaze merasimini alsaq, rus tilinde keçirilgen cenazelerge de rastkelmege mümkün. Toylarımıznı alsaq, dünyada olğan bütün avalar yañğıray toylarımızda, amma bizim milliy avalarımız, Milliy avalarımıznı az sımarlaylar. Bala doğulsa, mına, misal olaraq, şimdiki mına bizim yaş ana-babalarımız balalarımızğa ecnebiy halqlarnıñ, milliyetlerniñ adlarını bereler balalarına, olarnı dülber sayıp. Amma bizim özümizniñ dülberden-dülber adlarımız bar. Olarnıñ da acayip manaları bar. Öyle etip bizim medeniyetimiz, urf-adetlerimiz, tilimiz, dinimiz bile mutatsiyağa oğray ya da coyulıp qala. Mına milliy sınıflarda mına bu episi şeylerni ocalar baba-dedelerimizden kelgen mükemmel derecede ögreteler balalarğa. Babamız, Er daim siz evge keldiñiz, azbar qapıdan kirdiñiz. Ana tiliñizde laf etes. Tışarğa çıqasıñ, rus tili olsun, ukrain tili olsun, nemse tili, ingliz tili, omaq aytaydı, barıbır. Nasıl tilde isteseñ, öyle tilde laf et. Amma azbar qapıdan azbarğa evge kirdiñ, mında qırımtatar tili müiti başlana. Babama balar bir şeyler aytsa, babam ayta, men seni añlamadım, balam, tekrarla. Misal içün, Men alma isteyim, de, men sağa istegenşini bererim. Soñ balalar istey-istemez, Qarbaba, men alma isteyim. Ma, balaçığım, saña alma, aşa, canım. Sen aytmadıñ, men azbarnı temizler edim, sen kelecekmisiñ? Yoq, men içün daa azbar temizlemedim. Davay, Dülber, bir yer tap. Men kiçkene olğan vaqtımda, şükür Alla, qartana-qarpa bamanı östüm, olar ana tilinde laf ete ediler. Toplaşa ediler. Qayda barmasa, meñ qartanam özümen alıp kete edi. Cama ocama ediler, yoqsam bir şeyler tike ediler. Biz de olarnı aldında oynay edik. Soñ olar ana tilinde laf etken vaqıtında biz de olarnı diñley edik. Öyle ana tilimizni saqlap qaldıq. Qorantamızda beş bala, dört dane oğlan, bir dane qızçıq. Kiçkeneler mektepke bara. Birsi, birsi bağçağa bara, birsi mektepke bara. Anaçığım, bağçada kimse menime ana tilinde laf etmey de, men onıñ içün orusça laf etem, dep. Terbiyeci de qırımtatar apay çığa edi, Dilâra Şinovna. O şaşıp-şaşıp qala eken, Vay, Elmira! O temiz noğay şübesinde laf etedi. Soñ Elmira da ayta eken, Vay, onıñ anası-babası qıpçaq olğandan soñ nasıl tilde o laf etecek? Ebet, o tilde laf etecek, dep. Bu kiçkene köyünde episi açılğan sınıflar, bir dane sınıf öz başına açılmadı. Er bir sınıfnı açqan olsaq, Episi, nasıl aytayım, tartışmalarman, qavğa-davaman, nemen açıldı. Şimdi milliy daa bir dane sınıf bar bizde, o saqlandı. O başlanğıç sınıfnı bitirey turğan vaqtında kene de mektepniñ müdiri, Onı muavini çaqırdı da ana-babalarnı, birli-birli olarma laf ettiler, Sizni balalarıñızda perispektiva yoqtır, sizni balalarıñız bir yerge oquşqa kire almaycaq. Anda öyle vetanperver ana-babalar bar ki, olar bir danesi de razı olmadılar oğa, olar yazdılar, kene de ariza yazdılar milliy sınıfqa. İ saqlanıp qaldılar. Bugün de bugün olar oquylar. Menim qızım
birinci sınıfqa son bergende arizada, demek, Qırım Tatar, na krımsko-tatarskım yazıke, demek, obuçeniye arizada yazğan edik. Ve biz epimiz, na sekiz adam, toplandıq ve müdir asılında yoq demedi bizge ve milliy sınıf açıldı. Şimdi qızım endi sekizinci sınıfta oquy. Qırımtatar dersleri aftada eki kere, amma başlanğıç sınıfında aftada beş kere alıp barıla edi. O sınıfnı da çoq, çoq, çoq, çoq qıyınçılıqlar keçti o sınıf. Meselâ, oca apçe ders alıp bara, o em ana tilinde oquy vazifeni, em rus tilini terciman ete, balalarğa qolaycı olsun dep. Müdirin muavini, Qapını açıñız, men diñlecem. Keçkende qaytqanda diñleycem. Soñ ocapçige ayta, Ne, neçün te, tek temiz siz istediñiz milliy sınıf? Neçün tek ana tilinde dersni keçirmeysiz? Ocapçı ayta, Nu, qolayca olsun, bizge qıyın, bizim balalarımızğa da qıyın, biz o qadar qıyınçılıqlar keçtik, biz tilimizni Tekrardan tikleytirmiz, dep añlatsa, Net, vot vı hoteli natsionalnıy klass, vot çisto vedite svoy urok na çisto krımskotatarskım yazıke. Bugünde-bugün o sınıf bar i o sınıfta balalar oquylar. Elçik bizge kele bitermi? Mıqaytıl,
Biz endi alıştıq. Dali, er kün. Menim balam bu sene birinci sınıfqa baracaq. Doğrusını aytqanda, men de bilmeyim, bu künge menim balam mektepke baracaq ya da barmaycaq, çünki men, maña telefon açacaqlar mektepten. Birinci sentâbrde mektepke barğan balalarğa altı yaş ve altı ay olmaq kerek. Bizde on beş kün yetişmey. Elbette ki, men isteyim, menim balam ana qırımtatar milliy sınıfında oquğanını. Men pek isteyim, men, elbette, arizamnı qaldırarım. Amma bilesiz ki, bu tek menim qolumda degil. Çünki köy mekteplerinde, men belki de yañlışarım, altı ya da sekiz ariza direktor de olsa, soñ qırımtatar milliy sınıfını açmağa qarar alacaqlar. Mektepte de til müiti olsa, evde de til müiti olsa, soñ bir şeyler İnşalla olacaq ve bizim balalarımız öse büyük olsa bir yerge balalarınen misal içün tek selâm balam, sağ ol balam demez balalarını ügreter ve inşalla devletçiligimiz qurulır. Onıñ içün ana babalar iç te öz balaçıqlarını iç te qorqmasınlar milliy sınıflarğa bermege. Çünki men belesem bugün imkânımız bar. Bu fursatnen mıtlaqa faydalanmaq kerekmiz. Eger de bizim ana-babalarımız öz balayçıqlarını milliy sınıflarğa berseler, o vaqıt bizim kelecegimiz parlaq olur. Afsus ki, biz özümiz yarım papalam laf etemiz, rus tilini qaştıramız. Bek qıyın ola. Mende çoq zamandan berli bir niyetim bar. Episi qasabalarda, kompakt yaşağan qasabalarda bir cemiyet yerleri açsa edik, ana tilini ögretmege. Er kes biz tilimizde laf etecekler. Er kes, qısmet etse. Arzumı öyle, öyle de olar, qısmet etse. Ötken

Çelovek. Dağ taktım boynuma, çıktım deve yoluna. Deve yolu bit bazar, bit bazar daa yol bar. Aa, men aqır qatı, quraqlığım şaqırtı. Antar, mantar, çıqayaqmı qantar. Yoq, menim balam.
Fedya bar. Fedya, tur! Mına, hayır, kördiñ, bir şey yoq. Bir vaqıtlar onday dülber edi, ep siyer. Osman! İslâm, suv ber. Tamam. Suv ber. Arzuvım bar, bizni oğlan balalar evlensinler qırımtatar qızlarına, qırımtatar qızları aqayğa barsınlar qırımtatar balalarına. Aman, afsus ki, çoq oğlan balalar evlenmeyler. Sorayman men olardan, neçün evlenmeysiz? Ana, oquyman, çalışaman, ev qurmaq kerek, maşna satıp almaq kerek. Aman, vaqıt kete. Soñ Daa da oğlanlar aytalar ki, bizniñ qızlarımızda bek çoq qaideleri bar, eviñ olsun, maşinañ olsun, sen yahşı aqça yahşı qazanmaq kerek sen. Men aytmaq isteymen ki, qızlarğa, qısmet etip, qısmet etip, aqayğa çıqsañız, temiz, helâl sut emgen oğlanğa, Men bellesem, beraberde em eviñiz olar, em maşinañız olar, em er bir şeyiñiz olar. Çünki beraber çalışıp qazanğan mal qıymetli ola, em onıñ qadrin bilesiz. A bunda er bir şey azırı olsa, o qadarlı meraqlı em hayırlı olmay. Men Aqayğa barğanda endi onda fundament nesi, ev tura edi, korobkası. Soñ beraber yavaş-yavaş er bir şeyni qurdıq. Maşinalar da satıp aldıq, mal da satıp aldıq. Er bir şey bizde oldı, şükür Alla.